Ydy'r rhaglen Llywodraeth yma yn rhywbeth um, ar gyfer busnesau yn, yn unig? Nag yw, beth yw e, yw rhaglen cyflawn i'r bum mlynedd nesaf sydd wedi adeiladu ar sylfaen ein manifesto ni o fus mai. Un o'r pethau ni moyn osgoi oedd wneud addewidion heb wybod byddwn ni'n gallu cadw nhw. So ni'n gwybod bod ni'n gallu cadw addewidion a dyna felly bydd sylfaen y rhaglen llywodraethol. Ydych chi'n gwybod bod chi'n cad gallu cadw nhw yn wyneb ansicrwydd Brexit? Odw, Uh, hapus â hwnna. Mae yna ansicrwydd ynglyn â, â Brexit, uh, ond dyw hwnna ddim yn effeithio uh, y rhaglen llywodraethol. Reit, a sut bydd, tro, tro byddwch chi'n crynhoi y rhaglen llywodraethol wedyn, beth yw'r brif neges yn ydi? Gwella bod y bol, yn beth sy'n bwysig, sicrhau bod mwy o rei mewn ei gwasanaeth iechyd, uh, a bod nhw wedi digwydd dros y blynydde, parhau â hwnna, uh, cronfa newydd yn â triniaethau i bobl ar draws Cymru, mwy o prentisiaethau i bobl um, o bob oedran, uh, estyn gofal plant, er enghraifft, creu mwy o, o dai, rari mwy o dai, jyst i roi blas o beth bydd yn, beth bydd yn y rhaglen llywodraethol. Ond fe wedi si, mae hwn yn dod o fanifesto ni uh, o'r etholiad ym mis Mai. I fynd yn ôl at Brexit, chi wedi cael eich cyhyddo gan y gwrthbleidiau o, uh, fod, o fod wedi oedi yn wyneb uh, canlyniad. Fyddwch chi'n derbyn hynny a pa tylerau yn union ydych chi'n mynd i mynnu um, yn y trafodaethau ar gyfer Cymru? Byddwn i'n gweud hefyd, ta beth byddwn i'n gweud, uh, wneud uh, rhywbeth diog yw hwnna. Dod ar ôl y ganlyniad, o'n i wedi uh, dod i wech blaenoriaeth o flaen bod Cymru, ynglyn beth byddwn arwain ni fel, fel llywodraeth. Fe nes i sicrhau bod y cyngor Prydeinig Wyddelig yn cwrdd yn gydydd uh, mis gorffennaf, uh, ac wrth gwrs mae yna grŵp uh, ymgynghori wedi cael ei sefydlu a hefyd um, i sbwyllgor tu fewn y cabinet sydd yn ystyried hwn a fi yn bersonol bydd yn delio gyda materion Brexit. I fi, mae yna un peth sy'n holl bwysig mwy na dim byd arall, a hwnna yw sicrhau mynediad i'r farchnad sengl i fusnesau yng Nghymru heb unrhyw fath o gosb. Ydy hwnna'n golygu bod yn aelod o'r farchnad sengl hefyd? Dim ots. Ar ddiwedd y dydd, beth sy'n bwysig yw bod chi'n sicrhau hwnna, bod hwnna'n yn rhywbeth dych chi ddim yn, yn balon uh, cael gwared o. A aelodaeth, mynediad, wel, ar ddiwedd y dydd, beth sy'n bwysig yw bod yna fynediad yna. Mae Llywodraeth y Tir yn meddwl rhywbeth fel model yr EEA. Mae hwnna'n meddwl, wrth gwrs, bydde pobl wedi dal i symud rownd Ewrop. Ni'n gwybod bod hwn yn bod, bod llosg i lawer o'n, o'n pobl ni. So i fi, ar hyn o bryd, yna beth yw'r sylfaen holl bwysig, sicrhau bod busnesau gallu gwerthu mewn i'r farchnad Ewropeaidd heb yn yr athro. Ydych chi'n mynnu bod um, free movement of people yn dal i... Dwi'n meddwl fwy problematic. Ond gael rhoi un, um, falle rhywbeth uh, yn helpu ni yn hwnna. Pan ddaeth y gwledydd o Ddwyrain Ewrop mewn i'r Undeb Ewropeaidd yn ôl yn y nawdegau, fe agorodd y Deddf Unedig drysau ar y dechrau, a roedd hwnna'n rhywbeth fi'n credu oedd oedd yym oedd oedd peth call ar y pryd. Nath rai yym gwledydd ddim gadael bod mewn am saith mlynedd. Wel, un posibiledd falle yw gweud, ocê, yym ni'n mynd i ga'l model yy fel 'na, ond ni mo'n ca'l moratoriwm o saith mlynedd ynglŷn â symudiade bobol, a wedi ailystyried hwnna ar ôl saith mlynedd, a wrth wneud hynny, cael mynediad mewn i'r farchnad sengl. Mae hwnna'n un fodel, model EEA yw hwnna, gyda moratoriwm, ond hefyd mae yna modelau eraill.